Wel, mae gen Superman i glogyn, a mae gen Sherlock Holmes i bibell. Ond pan ydych chi'n gweld yr het yma a'r ffon yma, does ond un person sy'n dod i gof, sef Mr Lloyd, rownd a rownd. Neu'r actor, Philip Hughes. Wan, dwi ar ddall i bod hi'n uh, ddwrnod go arbennig i chi heddiw, Philip. Yndi, yndi, mae o. A gai ofyn be ydy'r achlysur arbennig yma?

Wel, mae'n dibynnu ar y diwrnod. Reit. Tasa hi yn brynhawn Sadwrn. Ie. Yeah.
Yn Rheilawnyd, yeah. Sir Fflint, un o'r pentrefi gorau yng Nghymru, os nad y gorau yng Nghymru. Mi faswn ni yn llaw yn had, yeah. yn gwylio tîm peildroed ardderchog Trelawnyd yeah. yn trechu uh, Mostyn YMCA. Pimp i ddim. Arbennig.
Chwaraeon yn y gwaed o'r dechrau felly? Oedd, enwedig y, y pel droed. Ie. Yeah. Yeah.
Ac wedyn yn, ar, ar, yn eich arddegau, gafoch chi eich galw i wneud gwasanaeth milwrol wrth gwrs, neu'r National Service. Do, do.
Mi ges i'n anfon i Gibraltar. Reit.
Gibraltar yn, yn, yn Saesneg. Ie, yeah, ie. Yeah. A lle braf. Ie. Yeah. Hynod o braf.
Ac uh, nes i fwynhau fy hyn am ddeunaw mis yn yn, yn Gibraltar. Ie, yeah. yn yr hael. Yn yr hael, ie. Yeah.
Be ddech chi'n neud wedyn fel criw, um, be ddech chi'n ymddiddori ynddo pan ddech chi ddim yn hyfforddi felly, tra ddech chi allan yno? O, rhaid gweithio, wrth gwrs, yn yeah. ystod y dydd, o yeah.
gwneud waith fel clerc, i ddweud y gwir, mewn oh, right. swyddfa.
Ie. Yeah.
Yeah, yeah. Ond o na digon o amser i chi'ch hun hefyd. Ie. Yeah. A oedd o'n disgwyl i chi'n uh, yn y fyddi ni wneud chwaraeon a, yeah.
ac yn enwedig bocsio. A, oh, reit, oce.
Okay. Mi ddechreuais i focsio. Ie. Yeah.
Yn, uh, yn Gibraltar. Ie. Yeah. Do. Ac uh, mi, mi eis i mewn i'r Warnest. Ie. Yeah.
Fel pwysau welter. A, ac uh, rywsut neu gilydd, nes i drwy'r rownd cyntaf a'r ail a'r trydydd ac i'r ffeinal, a uh, mi enillais i'r ornes uh, pwysau welter. Yn erbyn yr holl bechgyn eraill yna? Ie, wel, yn yr, yn yr adran yna. Ie, ie, chi, ie. Ie, ie. Na, mae'ch croesi chi felly. Na, uh, well, well ti beidio. Ac dwi arall athach chi mlaen i ddysgu wedyn, oedd, wel dysgu'n ymarfer corff felly, oedd hynny rhywbeth, dysgu'n rhywbeth oeddech chi wastad wedi obeithio ei wneud, neu wnaethoch chi jyst disgyn arno fo'n naturiol lly? A, to'n i ddim wedi bwriadu bod yn athro, a, a, actor o'n i eisiau bod pan o'n i'n hogyn bach, neu rhywbeth i wneud efo cerddoriaeth.
Ond, yy, Dwi'n dod o deulu lle mae job saff yn bwysig i chi. Wrth gwrs, wrth gwrs.
O'r athro yn job saff.
Wel, yn amlwg, da chi bellach yn ôl yn y byd perfformio, felly pryd ddath y dynfa yna nôl i'r ochr gerddorol neu berfformio?
Oedden ni, fel o'n i'n deud cynt, uh, yng nghariad mwyaf fi uh, uh, oedd cerddoriaeth. Ie. Yeah. Canu'n enwedig.
Reit. A, ac oedden ni am wneud lefel A cerddoriaeth. Dim cyfle yn yr ysgol yn arfoddus i wneud. Ac wedyn, mi benderfynais i wneud lefel A ar yn liwt yn hun. Iawn. A mi ges i yy athrawes ardderchog a mi es i ati unwaith yr wythnos neu unwaith yr wythefnos falle i Ddolgella. A hyn tra oeddech chi'n dysgu? Tra roeddwn nhw'n dysgu, ia. Dwi'n gweld.
A mi ges i'r lefel A, a wedyn mm, penderfynu, o, mi ai'n bellach. Ia. Ac, ia. A ddech chi di, uh, ar y pwynt yma, ddech chi wedi dechrau magu teulu? O gynnau bedwar o blant. Pedwar o blant, yeah. reit.
Felly, Dewis reit ddewr felly i benderfynu, dwi am roi gorau'r swydd dwi'n ddi bellach a chario mlaen i astudio. Ia, dewr neu gwirion ynde? Ia, o edrych yn ôl, falle fod o'n wirion, ond mae o di llwyddo. Ia, bendant. A lle athoch chi astudio cerddoriaeth wedyn? I'r brifysgol yma ym Mangor. Oedd rhaid i chi weithio tu allan i'r astudio, neu sut ydych chi'n cadw'r cydbwysedd yna rhyn y, rhwng yr bywyd teuluol a'r astudio? O'r, o'r rhaid i mi weithio, A pob yy gwylie o' rhaid mi gweithio. Ie. I ga'l arian.
Ie. Odd gynno ni yy fawr fawr o bres i ddeud y gwir. A fues i'n gweithio fel abrwr ffarm. Reit. Efo Mister a Misus Williams yn fferm Ceidio. Ie. Yn Llannerchymedd. Ie. To'n i ddim yn ffarmwr rhy dda ma' gynnai ofn. Ond yy mi... Dal i ymarfer corff dydi? Yndi yndi.
Mi dres i'n gorfo. Ie. Ia.
Lot o waith cydbwyso amser yn fan 'na o ran bywyd teuluol, gweithio er mwyn yym ariannu'r astudio a wedyn y gwaith astudio wedyn. Ia, o'r, or rhaid gwneud wrth gwrs, oedd yn cael llawer iawn o waith gartre yeah. ar, uh, ar plant o'n gwmpas i. Yeah. A, ond um, mi fedru si wneud, o'r rhaid gwneud. Yeah. A, rhaid gwneud amser i wneud am i nes. Yeah. Ac mynd yn ôl i ddysgu nes i am her y tair, tair blynedd. I ddysgu chwaraeon eto, ta? Na, ci, mi ges i swydd fel pennaeth cerddoriaeth yn ysgol uwchradd Dimbych. Reit. Mm -hmm. Ac am faint fe chi'n dysgu cerddoriaeth wedyn? Yym am ddeng mlynedd, naw neu ddeng mlynedd. Yym nes i fwynhau mas draw fel ma' bobol Ie ie. yn fan hyn. Ie. Ie. Yym ond mi ges i'r ysfa eto i fynd i ganu. Ie. Ac o'n i'n gwbod O'n i'n gwybod bod hi'n rhy hwyr arna i. Reit. I wneud gyrfa ohoni. O'n i'n 39. A mi ges gynnig eto i fynd i lawr i Gaerdydd. A, a tro yma, mi, mi dderbynies i Reit. y cynnig. A Do. pe, be nath wneud chi dderbyn y cynnig tro yma'n wahanol i'r tro cyntaf, sa chi'n dweud? Maen nhw'n deud, o, a swn i'n deud, yr, yr ysfa yma i, i, i wneud y peth oedd i ni isio gwneud o'r yeah. cychwyn cyntaf. Yeah.
A hwn oedd eich tro cyntaf chi'n cael cyfle i berfformio'n broffesiynol? Ie. Ie. Ie. A methoch chi lawr wedyn i Gaerdydd at y cwmni cenedlaethol? Do, do. Ac aros yno am flwyddyn. A mi allwn ni fod wedi aros yna, ond fel o'n i dweud, Oedd hi'n rhy hwyr yna i mewn ffordd. Yeah. Mi ges i'r profiad ardderchog o fod yna a, a canu mewn rhai operau bendigedig. Mae chastudiaethau cerddorol chi 'di dod o ddefnydd mawr i ni yma Rownd a Rownd fel ein cyfeilydd preswyl ni ac yn arweinydd cerddorol ni pan 'da ni'n gorfod canu ambell i gân adeg y Nadolig a ballu ynde? Dwi'n hoff iawn o'r disgrifiad yna, cyfeilwyr preswyl. A diolch, diolch yn fawr i chi amdano fe hefyd. Ar ôl perfformio efo'r cwmni opera yma, athoch chi wedyn i fyd actio, dwi'n gweld. Um, be oedd eich rôl gyntaf chi'n perfformio? Um, y rôl cyntaf oedd rhan, a dwi'n cofio'r enw ddweud y gwir, mewn peilot. Reit. O'r enw Bois y Bledren. Reit. Does dim byd o honi. Ia. Y cwyd ar modd. Ia. Ond dyna oedd y cynta. Ia. A mi sgrifennes i uh, at cyn cael yr, uh, yr cymeriad yna. Ia. Mi oeddwn ni wedi sgrifennu at ffrind i mi, Ia. Rhyddech Jones, oedd yn gynhyrchydd uh, yn adran ddrama ar BBC yng Nghaerdydd. Ia. Oherwydd yn digwydd bod Uh, mod i ddim ar y clwt felly, ond yeah. ang angen gwaith, o'n i'n yeah. canu yma thraw, ac yn canu hefo'r uh, cor yma'n ceinion, ond ddim yn llawn amser. Reit. Ac mi ofynnes iddo fo, uh, sgyn ti rhywbeth i mi wneud? Ie. Yeah. Yeah. Mi sgrifennodd o'n ôl gyda thrwad y post. Ie. Yeah. Teg iddo fo. Ie. Yeah. A Tydi lawr, medda fo. Reit. I, i, uh, i ddarllen y rhan yma yn Boes y Bledren. Yeah. A mi eis, mi ges i'r y rhan. Reit. Wedyn, ar ôl hynny, mi ffoniodd o chydig o feisodd wedyn. Ie. Yeah. Uh, wyt ti eisiau rhan Hafod, Hen, yn Hafod Henry? A chwarae bleddyn, siwr. Chwarae bleddyn yn Hafod Henry. Felly, o Il Trovatore i Teddy Boy, felly? Wel, wel ia, dwi'n chi ddeud hynny'n gallu. Ie, oedd o'n gam mawr i chi o ran Dulliau perfformio i fod ar set deledu wedyn yn Hafod Henry? Wel, oedd mewn ffordd, oherwydd yeah. uh, dwi'n anobeithiol efo unrhyw beth technolegol. Ie. Yeah. Ac mi roedd yr, uh, y dywediadau yma, um, chi'n bod, uh, there'll be, um, Saesneg oedd yna bydd yna, uh, yeah. dirty single. Yeah. Ar, Be am y d- dirty single? Ie. A, a, a reverse hyn, a reverse llall, a, ac o'n i ar goll am, am dipyn bach. Ie. Hyd Nes i mi gyfarwyddo a, a be oedd yn mynd ymlaen. Ie. Dydw i ddim yn gwybod llawer amdano fo hyd heddiw. Fedra i neithio fe hynna, dyna di'r peth mwyaf dwi'n meddwl i actor sy'n dod ar set deledu am y tro cyntaf di. Yr actio di'r gwaith hawdd de. Yr busnes technegol o'ch cwmpas chi sy'n anodd i'w ddeall, de. Athoch chi wedyn ymlaen i wneud cyfres boblogaidd iawn arall, sef um, Teulu'r Mans. Dych chi sôn chdi bach am eich amser chi yn neud y gyfres yno? O hwyl.
Ie. Yeah. O, wan hwyl, ie. Yeah. Ie. Yeah. Er pan ddoth uh, Teulu'r Mans uh, allan, Ar es pedwar deg, toedd y derbyniad ddim yn un gwych iawn. Reit. Na, ond o pawb wedi disgwyl teulu'r mans go iawn. Ie, yeah, ie. Yeah. Ond yn gweld y ffwl bri yma, oedd yeah. oedd yn digwydd, oedd dipyn o sioc yeah. i'r genedl, dwi'n meddwl. Sio ei reit heriol ar Esbyd yr Ec ar y pryd. O, oedd. Yeah.
Cymeriad arall, dwi'n meddwl, lot yn cofio chi'n chwarae, ydy er cymeriad Stan Bevan a'r pobl o Cwm. Ia. Yeah. Os gennych chi unrhyw straeon difyr o'ch amser chi'n Pobl Cwm neu rhyw stori, hoff stori gafwch chi actio tra ar y gyfres? Yym, oes, ma- ma'n debyg. Yy yy es i yn yy yy Pobl y Cwm am ddeng mlynedd. Reit. A wedyn gadel o- o'n wirfodd, cam gwlad eto. Yn ôl y wraig, beth bynnag. uh, ia, pan oedd y Stan Bevan yn gaeth i'r ddiod. Reit. Nes i fwynhau hwnna mas draw, fel maen nhw'n dweud. Ia. Ia.
Oedd o'n heriol iawn. Ia. Actio rwy'n nid yn unig wedi meddwi, ond uh, yn waith na hynny, yn, yn, yn he- ddim yn gwybod lle oedd o, bron iawn. Ie. Yeah. Bod chi'n gwybod, ynde. Oedd o'n... Oedd o'n gyfnod cyffroes iawn i mi, a nes i fwynhau'n fawr iawn.
Oedd uh, Stan Bevan yn cael ei adnabod fel tipyn bach o ddyn drwg hefyd, yn doedd? Oedd, oedd. Ac felly nid yn unig gafodd chi chwarae rhan dyn drwg, Ie. Yeah. fydd llawer hefyd, ond cofio chi chwarae y dyn sal hefyd. Ie, yeah, ie. Yeah. A sut, yeah. uh, sut oedd hynny'n gwahaniaethio'ch um, swydd chi ar pobl y cwm? A, a wel, yn hollol wahanol, yeah. wrth gwrs, yn dod. Um, o'r rhaid yn y rhaglen plu chwithig. Ie. Yeah. Uh, a rhaid i ni gyd feddwl am rhyw gymeriadau allwn ni gyfrannu i'r gyfres. Reit. Ac un noson, mi Meddyliais i am y, am y dyn sal yma oedd yn cwyno am ei iechyd o, yeah. o hyd. A wedyn, o rhaid gwneud y sgript yma wedyn bob wythnos. Reit. Ac oedd hi'n ben set yna, yn aml iawn ar y nos Wener, o'n i'n uh, uh, gynhyrchu, yn gwneud y peth ar y nos adw. Reit. A fi'n heb sgwennu dim no, uh, uh, gair ar yeah. y nos Wener, a gorfod meddwl am rhywbeth i ddeud, ond

gwahanol a pan nath o ymuno â'r sioe. Dach chi'n cofio sut uh, gymeriad oedd o? Oedd.
Oedd o'n gymeriad um, eitha awdurdodol. Ie. Yeah. Oedd o'n uh, tueddu i ddeud wrth pawb be i wneud. Ie. Yeah. Fo oedd yn gwybod, fo oedd cynghorydd yr, yr ardal. Ie. Yeah. Fo oedd yr uh, prif leunor yeah. yn y capel. Gwyliau, ia. Braf ar ei medru dianc heb awns a gwydwybod. Hawl y pawb i gael gwyliau, Mr Lloyd. Ella wir, Mr Morgan. Ond os gwe neb ar hawl i fynd i dorri ffenestri yn hadeiladau cysegredig, neu... Um, ond o dipyn i beth, yeah. ni feddalodd. Ac erbyn hyn, ella bod pobl yn hoff ohono fo, dwi'm siwr. Swn i'n atgyfynerthu hynna a deud bod chi bellach yn un o hoelion wyth y gyfres a lot yn feddwl mawr amdano y cymeriad a chitha.
O, pobol yn ystod! Mae rhywbeth yn bod, a ddo'r twll ma, do.
Wel... Tacla! Er yr holl brofiadau perfformiad dach chi wedi gael a'r holl swyddi teledu, dwi'n falch o ddeud mae Rownd a Rownd ydy'r swydd hira dach chi wedi bod arni. Ie. Be sydd eich cadw chi yma, dach chi'n feddwl? Yym, bod yma. ymysg y criw ardderchog sydd yma. A yeah. Dwi'n nid gweiniaeth ydy hyn, ond mae o'n wir. Dwi'n cofio deud wrth Cliff uh, yn cynhyrchydd ni fa, uh, y baswn ni'n dod yma am ddim. A mae yna, mae hynny'n rhannol gywir. Ie. Yeah. Mi faswn ni, Ie. Yeah. Mae, mae o'n lle bendigedig i weithio. Mae yeah. mor gyfeillgar yma. A mae hyd yn oed y daith yma, o o drelawnud yn fendigedig ar hyd y glannau. Dwi'n ffodus iawn. A dwi'n uh, efo chi ar hynna fydd. Yeah. Wel, mae yna un creadur blewog, wrth gwrs, fedra ni'n peidio sôn amdano fo, sef Siopa, y ci. Be ddaeth ohono fo, sgwni? Be ddaeth ohono fo? Yeah. Wel, mae gennau ofn erbyn hyn Mae o wedi mynd i rownd a rownd, mae rownd a rownd i, i, i fyny fan yma mae gynna i. A gobeithio fod o dal yn troi rownd a rownd mae'n hedd, da. Mae i iawn, iawn.
Lewis! Mae'n awr! Mae'n gad! Rhaid o'n dap!
Tra dach chi wedi bod yma ar Rownd a Rownd, dach chi hefyd wedi bod yn brysur yn actio ar gyfresu eraill ar Esbyd Rec, megis Y Gwyll a Parch, ac un dwi'n gofio ei wylio uh, rownd y teledu efo'r teulu yn wythnosol, sef Compassionate. Oedd hwnna yn gymryd i hwyl i'w ffilmio ac oedd o'n ni wylio adra, achos oedd o'n edrych dda bod chi wedi cael gymaint o hwyl yn ffilmio'r sioe yna. Oedd.
Oedd 'na nid gweiniais i dihun. Ie. Ond mi roedd 'na hwyl yy ym ymysg y y cymeriada gwych... Ie. ...oedd yy yr awdures wedi greu. Ie. A'r actorion yy gwych o'dd o'n chwarae rhana yma hefyd fel Siân Cathy er enghraifft hi oedd uh, goleuni mawr. Ie, yeah, ie. Yeah. Ac oedd hi'n bendigedig. Ie. Yeah. Doedd.
Oedd wir. Oedd.
Do, nes i fwynhau. Uh, dwi wedi mwynhau bob peth dwi wedi gwneud. Wrth gwrs. Ond uh, felly fod uh, compassionate oherwydd y sgriptio da. Ie. Yeah a'r cymeriadau gwahanol yeah. oedd yn y, y gyfres yn sefyll allan. Ie. Yeah. Falle.
Gwych. Mae rond a rond hefyd, cofiwch. Wrth gwrs, wrth yeah. gwrs, mae'n bwysig dweud hynny. Yeah. Oes ambell un yn cwestiynu a chith am ddathlu penblwydd arbennig, pam ddim jyst ista nôl ychydig bach ac ymlacio fwy? Dach chi weld yn fynd o nerth i nerth ac yn brysurach bob blwyddyn? Y peth ola yna i ydi prynu pâr o slipars. Mae ambell un o'r plant yn dweud, o dad mae rhaid ti arafu. Yeah. A mi ges i, mi ges i uh, gerdyn gyn, oedd wedi clywed mod i'n mynd dda. Yeah. Dwi'n gwybod, no, mod i'n iawn. Ond oedd y ding... Oedd... yy oedd... Mae o'n canu yn Côr Eglwys Gadeiriol Llanelwy. Reit. Yy lle o- o- oeddwn i yn canu yno fo yy rhan yn ddiweddar. Ie. A mi ges i gardyn yno. A slow down Phil! Dim peryg.
Wel, swn i wrth fy modd, sut gei ni gymaint o egni sy gynnoch chi de? A wedyn, ambell waith, 'da ni'n cael toriad yn y ffilmiau, dydan, ar rownd a rownd, lle 'da ni fel actorion yn cael am- amser i ffwr, tra bod nhw'n paratoi'r straeon. A da chi'm yn cymryd, da chi'm yn gorffwyso yn yr adeg yna hyd yn oed. Yn ddiweddar, da chi wedi bod yn ymwneud fwy efo gwaith gwirfoddol. Be nath ysgogi chi i fynd ar y trywydd gwaith gwirfoddol yna? Wel, un peth, gweld be oedd yn digwydd ar y teledu, wrth gwrs. Ie.
Y y llall oedd fy wyres, Gwen. A pan adawodd hi Ysgol Plas Mawr yng Nghaerdydd yn ddeunaw oed... Ia. ...a chyn mynd i Ysgol Feddygol, mi benderfynodd fynd i Gambodia i ofalu am blant amddifad. Reit.
A mae'n agos ei flwyddyn yn ddeunaw oed. Ia.
Ac yn meddwl, hei, pobl bach, Phil, mae rhaid ti'n neud rhywbeth dy hun. Tydi Lerpwl ddim yn bell o lle dwi'n byw yn Sir y Fflint. Ac felly mi benderfynais i fynd a i wirfoddoli at Asylum Link Merseyside a, a dysgu Saesneg yeah. fanno, a fyddai'n mynd bob dy llun i'r fan yno. Ie. Yeah.
Yr had weitha, dwi eisiau fydd lot wedi clywed eich fel yn erthigol amdano eich gwaith gwirfoddol chi yn y gwersyll ffoduriad yng Nghale. Mm. Sut brofiad oedd mynd lawr i weithio efo'r ffoduriad yn fanno?
Profiad bythgofiadwy, uh, wrth gwrs, fel ydych chi'n meddwl, ynddo. Um, Profiad trist iawn ar un wedd, gan fod chi'n gweld uh, 8, 9, 10 mil o bobl ifanc heb fawr o obaith a yeah. am ddyfodol. A, a hefyd plant yna, o na, mi roedd yna 600, dros 600 o blant ar, ar ei pen ei hunain yeah. yno. Yn cael ei, o, o na ofal iddyn nhw uh, yn y gwersyll, wrth gwrs, gan y mudiadau gwirfoddol. Ond mi roedden nhw wedi dod drosodd ar ei phen ei hunan, wedi colli teuluodd ar y ffordd, ar, ar bethau felly, yn drist yeah. iawn. Ar y llaw arall, mi roedd yna lot o lawenydd yno yeah. hefyd. Oedden nhw'n falch o fod yno, yn hytrach na bod yn Syria neu yn Iraq neu lle bynnag. Yeah. Felly, beth ar y gweill i'r actor Philip Hughes?
Wel, mi ddydach chi'n beth sydd ddim ar, yeah. ar y gweill. Fydda i ddim yn prynu par o slippers. A gwneud fel mae ambell un o'n mhlant eisiau mi wneud. Reit. I arafu. Ia. Yeah.
A cael paned o de, uh, eistedd lawr yn y gader i ddarllen y Daily Post bob bora. Ia. Yeah. Dim perig. a be ydych chi'n obeithio sydd ar y gorwel i Mr Lloyd? Ar rownd a rownd. Wel, dwi'n gobeithio y Bydd o'n dathlu ei ben-blwydd yn 100 oed yn Rownd a Rownd. A dwi'n siŵr iawn y bydd o hefyd. Felly pen-blwydd hapus i chi ar ran Rownd a Rownd a diolch yn fawr iawn am rannu eich hanesion efo fi.
Diolch i ti.